then um re šoketše mpotse ge if ke go nyaka go le re šoketše seemela mo mafaratlhatlheng goba mo social media re ka re nyaka mang mo instagram ke nna shoki shoki zero one tiktok ke nna shoki zero one facebook e no ba nna shoki shoki di-number phone tša ka zero six three seven double three eight six zero seven ke mo leng kgotsa go gona moo ke beng ka thabela go ka bueletša dinampa tše šoki one zero six seven zero six three 7338607 ke mo re go nyaka go ntsha ke mo le ka nkgotša go ntshe and then mpotse mo bophelong o diraeng mo bophelong ke ntsha ke sa le morutwana ke college ka kwa tibet go la go la springs ka ke le mo gae e no ba nna le nail tag and makeup artist alright then ta bo springs di go swere jwang tsona mabapi le le dilo tse mmereko o berekang wa di um fashion and what what

Di-challenge tse ke kopanago le tsona ke di-custom jaaka ee tše e le gore go ne custom tše dingwe tše e le gore ga di tlo tla ga wene di tlo go challengea ka mokgwa e le gore di tlo go challengea ka dinepe tša tša kwa mafaratlhatlheng tše ba e leng gore ba tlo go tšea ka tsona ba nyaka go testa gore na ka nnete gabotse o ne bokgoni na o gabotse batho ba tsere senepe sa motho ee
ba nyaka go challengea gore na ka nnete nnete yona ne e le theke ba nyaka gona na o tlo e kgona nte o enaga okay mpotse mo ka gore o di a le banna ge monna o mo fele like matsogo a go fele matsogo a maswa mafrele jale ka o ge o moswere go no reng pone nako gore go kare go moswere o ka o kare no feel free bolela whatever e nyako ngwe e bolela e bolela mpotse gore na go moswere okay ntshware

kore motho wa gona o tla go fa i contact e nngwe ya go se tlwaelega ke yone ntlha gore ke se ka lokologa ee ke yone ntlha gore ke se ka lokologa o ile wa wa no ganyanenyana wa temptega mabapi le o ra gore o tseba go tekala ene go ka re o le busy yena monna feletsa go fa ditaba gore ditaba tsa ka šedi motho aka re ka dira jwang ka nako le le busy o mo kgotlhakgotlha monna

Ana, yena gona ee nna le yena re shapo re sa le shapo mara taba gore yena gona ee ka re gone mo ka re go ee ya ntšhalelanyana ke nyako busa gore yena gona ee yena gona ee nna le yena re sa le shapo le sa gore kana gore ne ba ile gore
e no be le gore re sa re sa pusha pusha na gore sa ya ko pere tla bona na o phele gore sa re tšeng
okay ke ya go kwa mo and then um

o o- o mbontšha lerato o fa ditshwanelo ka ka O mpha ditshwanelo a ke re ka ditshwanelo gape ke ra tsela ee o mpha Rarla.
ditshwanelo ka moka ke kgotsofetša ke ne le ena okay o nkgotsofatša alright a ke go kwele lerato la gago ke lelakaletša matlhase le matlho gona ne ke dilo jalo ne di ka tsamaya botse ka mara lerato and then e nngwe gape mane mpotse mo ka gore o dula ga phaša ke eng nto e o ka dumang gore at least bana ba mo ga phaša ba ithute yona from wene nna e be nka rata gore bana ba ga phaša ba ithute go ikemela ba ithute go ba independent ba se ka- ba se ka ba ba- ba hotša ba ino jula ba sa- ba ba se busy ka selo mo bophelong tshwanetse batho ba ithute something go tshwana le manala go rekiša di-avon je gona wa joina wa rekiša Okay. e seng gore o emele kgwedi fela o bo kgopela batho di-two hundred di-hundred rand tshwanetse o motho a be independent fela a e go nkopotsa go bolela ka go ikema ka gore batho ba matšatši bana ba matšatši šiwa bona ba phele dilo tsa lefase um ba epeleng dilo tša lefase re feleletsa re no kwa gore ba bangwe kare ba ba ba ba mo nka se re ba jwang jwang mara ba ba re lehlaba di-price then tsona tse di-price di tla jwang
abatho o na ke di tsebe gabotse kana ke nako ba je bolela e je tumile mara ga ke na pele then o ka reng mo go bona ka gore šiwe ga se nko e bona Eh. mara o e kwele Eish. o ka reng mo go bona yona e kuša bohloko gobane ke bana ba bo rena re gotše le bona a betšwa tseleng so ba re kuša bohloko ka gore le rena re bannyana ee e le ngwana geno a re dilo tša mohuto tša go tšwa tseleng o moko ba re o kae kae bo nursery o tsamaye le banna go realo e kweša bohloko nna ebe ke no gore a re gane ba bangwe bona ga ba ne matric ba ba bane matric nna ebe ke no ba eletša go no gore ba no ya di-college ba reye di-short course gona ba nyake mebereko di-piece job bo di-ultimate e gona. a no koropakoropa bo ke something ene nto e mafela kgwedi fela mpotse mo kgwe ga botse yane ke yona taba gole ka gore lo nna lone tlo re go ga shedi um ka gore ba bangwe ba gola ka bošuana and then ba ne go nagana ka gore motlho mongwe ga a ka hwetsa monne mongwe wa go tšea ga botse wa maatlanyana goba go tshwara sa gagonyana a ka motsošetsanyana then banna ba kere wa tsere mo bophelong ra disappoint and then o hwetsa dula le ya lebeletse gore ka motlho mongwe a ka mo direla something monna la sa mo tshwara ga botse a ka tsogile a a buela like fasenyana ona re tlisa gona ka re šifa ka mo godimo go apala re ke buele mo fasenyana is the mobile yam ke ka lebaka le bone ba tlhaba di-price a kere mm. and then o ka reng go bawe ba tswalang ka lebaka la tlhaga ka gore o ka re bontši ba lena le tswala la tlhaga ese eo e le yona e trickinyana e trickinyana cause go ne le ba bangwe ba e le gore ba goletse ka malapeng a ditšhwana and-e ke bannyana ka bo bona ba nnoši Ke nnete la gore hwetša ebile motho wa gona ne le le batswadi ba gagwe ba šetše ba gotše ba tšofetše ba lebeletše yena bana ba gabo ke nnete le gore o hwetša go bannyana ba bantšhi e ba phuša gore ba nyake banna ba le ba bagolo ba e le gore ba tlo hlokomela ba tlo ba hlokomela gore le bona ba supporte malapa bo bona yona e kwša bohloko cause ra je bone ja gotše gona gana moo. ore ke wele ka mogare ga like ka mogare ga kgwebe ya gago ee o ne le batho ba bakae ba nka re motlho mongwe o ka re ka ba ka šupa something gore at least na re kgonne go nwa tee ka lebaka la shoki bona ke ba bantšhanyana bona ke ba ga o tse wa hira awa a ke nape ke hira e no ba le gore ke ba mohuta mo ba nonna ke ba e lego gore nako nngwe ge e le nako tša bo december ka ne gwa phephetshela go ne line ke hotša ke ke founela e mongwe a nthu eno ba ka otea goba ba babešinyana ba e tla go nthuša kua le kua and then ge o ka botsa le bona go le busy le ka mora mmereko o ba patela mokgwa tshwanele go ba o no re re tlanong a ba re no phedišana ke re nako nngwe goba go sa berekega ga botsana no phedišana nna le bona okay and then e nngwe gape o ka mpotsang yona ke gore um a re tsene e nngwešha then ka gore re tšwa mo dilo tšeo re aga setšhaba ke nyaka o mpotse gore na ga botse go lebeletse bophelo bo gane ya re bophelang re ya kae
re ya kae ka gore ke ra gore like bophelo bo re bophelang bo gane jwale mm. a ke re go mo mare sentse go tsena ma two thousand fa se le le petogile
o tlhatsetsana le bona ke eng nte go dirang go tlhatsetsana le bona gore fa se le le petogile ka nako ele ya ka nako ele ya ya lena le Ya rena. sebaka- ele ya lena Alright. ka nako ele ya lena e be le sa dilo tse le gore bana ba bana 2000 ba jeria mo bophelong gonne motho a ileng a go lata go confront a go botsa gore wena o mo tšeela motho gore jang aowa ga o tse o itlhokometse goba o tsesere ke naba ke itshwere gabotse ka mokgwa o tshwanela okay then ge ke go nyaka mpotse gape gore gabotse ge ke go nyaka mo mafaratlhatlheng ke bue le mo kae ke tsere ko nyakana le mang and go mpotsa gore lotse o ska o ska mpoletsa ka you know dibitso ke tlile ngwane ke kgone tsa gore ke ke nyakana le shoki le le nyaka kwa instagram ke nna shoki zero one instagram o shoki zero one kwa like bona a go kgopela something mm. go bolela le nna o ska o ska ntšhama man e flow mfanaka feel free no bolela whatever nyaka nngwe bolela kwa instagram ke nna shoki zero one kwa facebook ke nna shoki shoki kwa tiktok ke nna shoki zero one dinomoro tša ka tša mogala mo le gore batho ba ka nkgwetša gona ge ba nyaka ge ba nnyaka ke zero six three seven double three eight six zero seven ke tlo di bušeletša gape ke zero six three seven double three eight zero six seven 8067 okay and then ka gore chief o fana ka difounu go ka ba le monna go founela ntsho ke a go like a go oketsa man a go go nkwešiša a go oketsa so ke ke a go nyaka and then ke nyaka o tle kae kae kae kae o tlo ntira manana let's say go founela re kgopela re kopane pega sport goba ke kgopela o tle polokwane o tlo ntira manana o check-a jwang se gore kare nto gona ke yone e no ba gore business e ka mokgwa mongwe ya tša mofuta o gantšhi o tlo fela o e ba le ditaoto gore motho o monna a no re o tle polokwane o sa mo tsebe o tlo mo jere manana mara at some point o ka fela o ye cause o lebeletse gore ke business gana mole wene o gaina something and mara ba gona banna ba e le gore ba fela ba mpitša for di-house call ba re o tle o jere manala mara a ke ba naganele ka leifu le lengwe ke no ya ka jera mmereko ge o tsena aowa ke tsena wa dula setupong aowa ke tshwere dilo jaaka le rena mo setupong? Ka fihla ee go gongwe- ka ka gore la ra re tsene ka mongwakong re le mo ka mongwakong ga re še mo setupong a ke a ke shape nyana o tla reng
a nka se gana ke re ke tlile mmereko ee a- Ee.
ke ke nyako tsa nna o tla reng aowa ke tlo ya mara nka se nka se lokologe
boifa goreng Go n- mara mpotso ga ka fitlha gare can dire manala let's say o ria manala ke it's it's 500 or 300 a kere then a fitlha ko re ndire manala ka nako ya go patela go gela on flop

go fetša mone la seela ene go beile k f c ra fologo mo o tlang ke tla go lata moo go fetša go tswelela mote mongwe go swana le nna ya mmuto e e bele go ya ka nna e le nna mm. a ke go ja ke le ka ga situation e so eh. aowa tlhokomela gae ke late
o nagane go tloga mo wa wit bank it's almost four hours then o tlogole mo ka bo botsa a tla ka momatree go fitlha kwa re re ke eight ya mo o no sacrifice e o sacrifice o reng o no robala o tseba gore ka moswane ke a tloga Omofang? gae. e e ya tsena go robala mo fana
o robala ka tšhidi a re be a re be a- a- a re be a re- a re- a re no bolela nnete o dira eng o fitlha
ga ke fitlha la se mathomo ko mo confronta gore na wae a ntirang ka mohuto a re sore motho a ka sebe ke bone gore a botsa go leng ka mokgong ka e dirang ka gona mara ke no bona

ya so wa ke go lebogišo ke go ba le wene ka mo um rurelareng ya re rurelareng ya rena ngwaneso um re go lebole kudu ka maatla ka gore ntle le wene bophelo a se jone modimo go thuše le tsa lena di tsamayang ka botse ka mmekepale ngwana kgoši
tla ko go tabiše mongaka go bolela tlhabelo ta m c ka sebele
ke go amogetše tlhabiro ngwana kgoši nke boe ke go amogela gape ngwana tate ka mo lefapeng la rena la rural chat and broadcast o ga mogetso o dudišega ngwana kgoši ke gae ke tla re ke bolela le manna o bolela le success wa ga mamogale ka tulo ke dula sokodibeng um eh, belong to r 37 lefelo le le bitšwago gore ke le setse o ile sokodibeng eh, ka madulo o ra rotsone ka gago um ke ka gešo ke ka gešo ke go kwele ngwana mokgalaja o amogetše ngwana tate ka ge ke šeko go boditše gabotse ge re success re ramang re le re success and ebile o botse rena why success um ge le bolela ka success le bolela ka motho e re ka mmitša gore ke ke morwa wa wa morena mamogale leina le la success ke gotše Ke le hwetša le le gona, ba mpeetše lona. Bjalo bophelong bjaka ke ile ka ipotša gore ke swantše gore ke šireletše leina le ke le reetšego. Lebaka la ntshe ke gore mabaka ke ile ka šita gore nka a botšiša leina le gore ba mphele lona, mara nna ka bonna ka hwetša gore ke tlo le theelela ebile ka ba ka le emelela. okay ke go kwele mona success eh. and then gabotse o dirang mo bophelong success more especially bile o sa le moso success mo bophelong jwa gagwe jwala ka ge e le moswa ke moso yaneng gore ke ka tlase ga mengwaga e thirty five jalo ge ke bolela so mosomoso ba go boa fela go kgwedi ya boiša go feleng mara ke a boganetše okay um ke motho e leng gore ke gotse ke le motho wa go rata tša kgwebo nka ipitša gore ke rakgwebe potlana jalo ge motho a gola go ba le mafapafapa a leng gore o ba le ona a a tšeago ebile a kgethago a tikgethela go ona ka mogare ga kgwebo tša gago e ka se no ba rakgwebo potlana wa dilo ka moka mpotšang gana mo o sala gana mo um gore o rakgwebo potlana o gweba kang ka gore go ne ba bangwe ba gweba ka ke motho e le gore ke gwebile ke sa le sekolong primary okay ke gweba ka kgwebo yela ya gore ka gae ge ke gola be le batho ba e le gore magolo wa ka be a rata kgwebo be ya mfa ja go rekiša ja go tshwana le bo dinamune go di-snacks ke ya ke rekiša ke gotse ka yona ya ba mading a botse go rekiša go tloga gae go tloga gae ka sekolong thekišo le sekolo be di nyalelana di be di sa nyalelane mara ka baka la tlala bo gapeletša gore di nyalelane ka gore ge o šaiša sekolong gore mpa e thekgege ke ge o kabe le gore o tlile le sona se o tlo ba go se hweditše oh.
that, that's why o tsamaisitše business le sekolo go kwele ngwana mogala mara di ile ja go atlegela ja bophelo sekolong sekolong ja bophelo ga jang ka tlagela ka mokgwa wa maleba mara ke ile ka fetša ke gapeleditše um eh, kwa mphato wa marematlong eh. ke fetile no ba gore o ile wa ntšhita mo ntšhitago ntse ke moka gwa ba gore bophelo um jwa ka boa ema mara ka se gapeletše ebile ka gapeletša gore ke se ka napa ka re go eme okay um ka šireletša gore se ka ba e ba gore o ka re bo feletše oh. ka baka la gore ke seneng tswelopele ee ke sene marematlou a se nonnoše ngwana mogalaše le mone mo ke mokgotsi yaka ba sene marematlou tšatši leng o e tsene mara o paletse ke go erema mara ba le certificate sa gore o feitše marematlou o bile le statement of result

um gone bjalo mo bophelong jwa ka ke ile ka ba le kgato ya gore go goleng gaka ke ile ka rata tše tša meaparo tša fashion ka e bitsa gore ke fashion ke tsere lefapa la bo stylist oh. ka mokgwa wa go ka reka ke rekiša mara before o reka re ka dula fase ra dira ntho e ba bitsa gore ke combination of outfit ra beakanya moaparo pele ga ge o tlo o apara oh. ke se e le gore ke be ka se rata ene lebaka ke gore ke gotse ka lefapeng lela la art la drawing oh. ke be ke le motho ele gore be ke rata go itrowa ke ka lebaka le le gane jone ke je ratago ebile ke fetša ke le lekgoba la tsone ga botse lefapeng la ka ke ka tlase ga meaparo gane jwale then success mpotšemo o apeša batho ba mohutama
ke amogela motho mongwe le mongwe wa monna wa mosadi mara ka kudu ke based le ka lefapheng la classic formal and vintage ke kwa vintage classic bolela ka classic ke bolela ka moaparo o nyakile go ka swana le formale e lego moaparo wa bokawene ka mokgwa o leng ka gona classic classic actually i'm a classic man nna ka mokgwa ke leng ka gona i'm a classic man oh we are classic man we are classic you can't do anything but a classic man Ah, okay so mpotse mo go ne eh, manyalo mahu diphuthego di-party then wa tsena tsena goba ke motho e leng gore ke ke a tsena tsena ka gare ga dikarolo tša mohutowe ka kuku lebile le bathong ba go swana le yone hlabira jwale ka ga o le mc le motho e le gore o phela o le makgatheng a batho matlhong a batho ka mehla Okay. ke ke bereka ka batho ba go swana le lena le ba manyalo e no ba gore go boima mong wa ka gore batho ba tle ba go amogele ebile ba go kwešiše ebile ba phafogele se o nyakang go ba sona ebile go ba se wene o leng sona ka gore pedi e sebolela se re tšhipa e taga mohlabeng wa boyona mo ga geno sokodibeng goba mo around mo o dulang a 37 ba ba ba ba ba o treata jang tukulogong ka kakaretso mo ke dulago ntshe batho ba gešo ke ile ka lemoga gore ga ba tswa ba fahlogela gore go ka ba le motho e leng gore o ino e thaofa goba o nee tsebo le lerato ka tlaseng ga tša meaparo ye e leng gore a e ka no ba motho a e kemego e se lebenkele le legolo le re ka le šupago ra re lebenkele leso e le no ba motho e leng gore yena o ikgethetše gore yena a ka thuša batho ba ba sa tlhogo ba fahlologa ka saeteng ya dilo tša meaparo a ba beakanyetša jalo ka ge re dutše tafoleng so beng ka go tšea ka go beakanyetša gore ke kwa eh, mc o bolela ka gore o nyaka go šata mara nna jalo ka ge e le motho e le gore ke ile ka ka ba le tsenelelo e itšego ya tlhago ka dilo tše so, ke be ke duma gore ka gore mmala wa gago le mmala o ka rego o tagile ka kudu ebile sehla se re lo ka gare ga sona jale e le sa selemo mm. ke be nka se ratege gore o ka ba ka gare ga lenyalo la gago ka suthu ye ntsho ke sa senye kgwebo ya ka mm. ke šireletša kgwebo ya ka gore ke lebeletše le seemo se o tlo bogare le ka gare ga sona nako e gore o bonagale o le motho e lego gore o tlo ba wa maleba weta e accounta ka gare ga meaparo Sehla se a khaonta, dikhala di a khaonta. Alright, mpotšeng, ka re gantši re tseba dilo tše le dilo tša basadi, di-challenge tše o kopanago natšo go etlang ka dioteng tša basadi ke tša mohuta mang? Di-challenge di gona ka basading. Challenge ya mathomo e bile ke gore kgwebo ya ka, ka gore ke bona gore yekhwi ya di-classic e tšea nakonyana e telele, ke ile ka fetša ke tsenela le ye nngwe ya ya meaparo ya basadi ke eno ba gong ka no re go e nolofetše okay. ya go no re ke reka ke rekiša ka gore ke lebeletse gore basadi ke batho ba go reka mara challenge e gona eh. and e ke gona ka mehla le mehla le mehla le mehla ya gore um eh, nka re mathomong ke be ke e ke le motho e le gore ke ya go reka a tšama kere ke a rekiša mm, koko ee koko door to door then eh, e tšo mfa challenge ge ke tla tabeng ya gore batho ba sega borena be re phela ka ka wena ka nna ka wena ka nna Ee, Neka- ka- neka neka ka mina ka wena Okay. then ge moka gore ya re ba le challenge ge re tla tabeng ya go tlo kwaleka mašeleng ke nyaka gana o šeile diaparo Ke nyaka- eh. o di apere ema ke nyaka gana moware mo mo moaparo mo basading Aha. o fitlha ga ka o fitlha go botsa re eish tata go ne se wa kokota re ke ka mono ee o a re tsena a ke Wa ka. wa Aha. tsena a fitlha re gape mogokolo ke latile tabele ee reish ngwaneso a ke nayo mara se ke ne go naso e eh? a no re nyana o
mongwana o ne maaka mane eh, um o ka reng ga botse go boima ebile lebaka legolo ke gore ge o sa phegelela godimo ga dilo tša mofutong and-e mm. ka kudu ge o tsena ka gare ga kgwebo ba o tshwanetse o tuthute pele wene gape wene gore o tsebe gore ge o bereka ka batho batho ba fapane ka botse o reng o be le self discipline o be le self discipline ka gore go ne le ka se ka sekreste re bitsa gore go ne le bonaba go ne le teko o bile mokreste ee ka gare mokreste
bakreste ke batho ba go kwešiša mose ke motho a ka re a nayo gape ke lemogile gore o ka re go ne batho ba bangwe ba ile go mengwe ba go aga mengwako gantši ke bona bathong ba go aga mengwako ba kgone no aga mengwako mare ba re tlogo ba sa swara sengwe ee le ka taba ba wa bontšhitše kgwedi ya bomateo e gona tlhotlho ewe wene ile go diagalela nna a ke bolela ka bone fela nna mageng a mantši nka re ba botsiše e ile a go diragalela e ntiragaletse mageng a mantši ka mofapheng la ka la diaparo ke feditše ke le motho e leng gore nka re ke lobile ka gore ke paletse ke go ka tsenela kgopelo goba offering ya motho ya ka ba a leka go ka offera yona ono boa fela fela fela ke buile fela ebile ke lobile e le ga le ga lehono a se ka ba ka ba ka mara mara mo mo wa wa wa no ga sa ga ga sa nora wa go rata na a ke nora ke nora no a ke a fihla tlhago ya ka mo ka fana ke a fihla o wa rata no not much eh a ke rate ne ba gore ke ke selo se le gore seno ba gona tlhagong mara ka se eh, na go wa eh, no o se avoid ka ntsha wa rata na not much eh not much wa rata eh okay it's fine eh. na go e kra ngwe rata eh, e ke na le botšiša a ke no re nna ke a e rata wa mpona nna eh. nna ke a rata ebile a ke tše tšhantse orit senyatsa wene mo e rata go ntshe eh, ke motho e le gore ke ne le motho e le gore bekšete ke ikgethe ke yena le ge e le gore nka senape ka no a re bolela bophelo ba gago ba mathomong o bophelo jwa ka jwa bolela ka rochaba ee bophelo jwa ka jwa mathomong ke be ke le motho e leng gore dikganyogong tšaka tša bosogana ke be ke ba le phegelelo ya, ya tabeo mara gwa ya gwa tla le mo e leng gore ke thoma go ba le magomo ge ke ntše ke gola ke gola ke lemoga gore go ne go gongwe a bona more ya go ntsha e leng gore eh, seleng se re sa ka mo tabeng ya go talent na go kwa gabotse o re monna ee go no ba jalo ee
ko moka mpo tswela pele mpotsa ga ke wa tsaya ka go le mokereke gonne batho ba ba nakang ba sarega mo bophelong ee amogela gore batho ba ka sarega um so a ke go tšhele ka re bona a go nte ke ratang go sa ne bere e bolelagane jang gona mogalajo metse mentši wa bona e, e, e, e pala ko go ema ga maoto ka tabane eo onkwa um mpotšemo o ra o e rate ga ke e rate
ge o e hweditše ge o e hweditše a kere a kere ke ra gore ke nyako o kwešiša gore gane jalo a kere re bolela ka ka ga seemo se re leng ga sona gane no no bolela ka ka ka Ka bo- ka bo- ka ka thobalano in general um ga se ga ke sa le motho e leng gore ke ka maratong a yona a ko go botse ntong ke mokgotsana a tsaya no tiela gona jale re atabeng e monate sex and intimacy talk le success wa dikopo eh.
o go apeša banna ka tlanyana ngwana mokgala le basadi bona o ne moaparo mongwe wa basadi šomonna wa go goketsa

um go ne gore um hlabiro ke ke bontšhitše gore go tla le mafapa a mangwe e leng gore ge o šetše o le ka gare ga yona goba seemo mm. o šetše o le ka gare ga sona o ba o ya godimo ga ntho e leng gore wa tseba gore e ka no diragala mara eh, eh, go tlhageng ga yona eh. e ka seye ya go goketsa ka gore o bo šetše o tseba gore dilo tša mohutodi gona ebile le tumo le kganyogo e ya fela lebaka ke gore ke pestile godimo ga kgwebo And-e kgwebo ya ka go e ra gore e ka se tsoge ya matlafala ya gola ge nka ya ka lebelela gore ka mo ge ke fihlile ko gola mmele wa motho. A o no ntotša ka baka la gore re le, No, nka se re le, go, re le moyeng? nka se go totše ka, ka baka la gore re le moyeng. And nka no re le gane bjalo lebaka le ke thomme moragonyana. Ee, le gone bjalo ga ke boele morago bile ga ke thole gore o ka re gana mo ee ke neng na gore sentse re ya thobalang ga botse konya go ga botse go wa thaba thaba mo kgwebong ke go kwele gore o tla re apeshe re tlotle re se lenge se mafaratleng re tlo go gore re tlotle fela ke neng mo sentse re re tsenele tšentša thobalang thobalang ga botse re tsenela neng mara o bontšha le motho wa go e rata botse ke a ganele thobalano o ka e tsenela nako e nngwe le nngwe go ya le ka motho wa gago ye o tlo ba go le gore o ene le yena le phela ka gona ke re motho wa gago tseba kwele
wene thobalano e tsena let's say like o dula ga geno ba dula ka ga gago o dula le motho wa gago thobalano e re yane lene lene lene lene lene nako e dikganyogo tša ka tša mmele di kganyogago le tša gagwe a ke re motho wa kgonagala gore nna ke be le kganyogo mara yena

ra e tlogela nyana gana moo nna le nole re tseba gore nkolota gore ga botse thobalana re re yaga go riega mara mpotse gore na ge le re go nyaka re ka go hwetša kang um success gona mafarahlahleng mara ke sa le ka lefapeng la whatsapp le ka lefapeng la instagram re fe number ya whatsapp um number ya whatsapp ke 076 076 494 494

ke bone gore gone jalo ke e nngwe ya social e leng gore o ka re e kgobakantše batho ka gore ke ile ka ba gona mafaratlhatlheng a facebook mara ka ditšhitišo tše dingwe ka boela morago thobela ngwana kgoši modimo a go thise ka gara dikobo tse o re fang tsona ka metlhale ka mo re apesi ngwana mogalane ke ya go leboga tlhabirwa ebile ke duma gore nke batho ba ka ithuta le ba swa ka nna gore dilo di ka kgonagala ka gore nna ke motho e leng gore ke rata go tsenelela kore selo se ke se ratago sa go swana le kgwebo ya diaparo ke rata go ba lekgoba la sona ebile nako e ntšhi ke ke dumela gore ke phele ke le ka mokgwa gore le ge ke tlo tswelela ke botša motho ke re nna ke le hmo stylist ke bereka ka ntho ese ke bonagale nna ka bonna ke tiri present eh, re le rena ba eh, rural child broadcast ngwana tate re lebele go balweng mošate ke a leboga le ka mmuso amen amen
eh tla go dumediše ke be go amogele mo rural chat broadcast o bolela le hlabiro the mc wa lena mehla ka mabaka ke tla re ke bolela le man eh le bona le tshepiso ya sebaka the assistance of shefo at the ultimate okay Lodge. yeah okay okay okay o o assista yeah ke assistant ka mo the ultimate yes eh chef

mo go feilego poto o oh, gabotse gore o mo maratong le dipoto ee, okay mpotse mo um chef ee. di-challenge tse goba a re thome mo before di-challengeng o ithutetse ka dilo tse tsa gape ke ithutetse ka setha polokwane okay ka setha polokwane ee. e be go no ba jwang mara a ah, go be go no ba boimanyana mara ka baka la go rata poto nkile ka ba le kgotlelela okay gabotse di-challenge tse le kopana le tsone le le kua sekolong ke tsa goreng le fela le hlaetša tšhalete gore le dirang ya re challenge gantši o le re kumana magetleng then mpotse ka di-lecture rona ge ba le lecture ke ntse ba le kgopelang tsona more especially o le basadi so ebile ge le le sekolong di-lecture tsa lena ba le lectureng gorena ba le sahlela kang gore o kgwetse motlho mongwe ga o tsena sekolong ga o thoma wa high school o kgwetsa ba e leng kgale ba feile kwa sekolong ba le botsa rena lena le tlo reela digotong lena le tsena ko ba le reela A re tsena kwa ba re amogela ka lerato nto e le gore a ba enya nto e le gore ba re kgaramela kana ba re kgaramela ka hygiene okay ee nto mathomo ke hygiene re tsena ka kitchen ene sa ba re ba ruta le gore ge re apara sa gore re apare ge ba re tlhomphege ge re le ka setšhabeng nto aha ke ra gore nto ke mob cap

ba bothata ga sona le nna sa tse gore pla tharabolela kang o ka re ra fihla ra mo hlalosetša gore plata re na le diwintse ka gare re na le fishi re na le boroso re na le di-chips gape ke gopola tšatši le lengwe wa tsebore o oh, bolela ka dilo tša diplata eh. tšatši leng ke tšea motho wa ka ke re ya kae kae ka re fitlha kua go ne makgowa ke re ba go ne di-regular custom batho ba lena ba le tsare motho o tla mo a gone letsi le ka feta a sa tla mo eh. lefeletša le motho a lebe lefeletša le tseba rona o jana eh, eh. jale motho ela ka jejere jere e le mona mm. a re fitlha kua re ba re mmenyu a ke le re fa mmenyu nka re a tekgethela rena okay mm. ke re share nna ke nyaka fish and chips ke mokana yena ke mo fa o mfa yena pukwana la gago ke re mogatša um kgetho le ko kgwale ka mo le sa ete le reno as usual ke re kula customela lena ya eh. so moga tsela ka ra ba e tlaga go ba rena moga ra ah, le nna ke nyaka as usual so e tla le ya la mo lena e tla e le fitlela ya ya di ra ga gantsi ga botse ke cut and paste eh. o no go ya di la ke ba ka le oh, all right njo le mpotse mo eh. batho ba mo ba ba tlago nto o ne ka re wena ga botse gore ba fela na ba e kgotsofalela keng

eh. a kere eh. dijo tse le fang um di-client tsa lena di tla go mokwe tsa marato ke eng like ke eng nte ka go ka ja motho ra ka tisa motho mo a tla jalana dijo tsa marato
eh, usually motho a šetse a tlile le motho wa gagwe re motya ka di-fusion wins ra mo riela salad green salad ore ra mo riela ntho e ba rekeng

gantši ee ga re bone bothata ee And then manager wa lona lo se reng? a manager wa rena o switi e no bore ga a nyake o mo jela advantage Ke jwang? Switi, gore ke motho wa lethabo o no dula sega le rena a re botsa mmereko ra ria a nyake gore ga go botsa mmereko se ka bo wa dira kose wa galefa O ke nto e mo tsogela go ee maatla. ke nto e mo tsogela go maatla mare ga a ka no re ga a re ke kgopelo jero nto so wa e dira ee ga ne mathata Okay, okay. ee um chef ene o tsa se rana mongwaneso ke go thabise matswala ka gore ke a bona gore pise e nyaka se go tlhokomela tla tla re motlhela a ntlhokomela rena re leba um royal chat um broadcast go no ba lwene mo fela wa bona go no ba lwene so re itumela kudu ka maatla ka gore le ya bontsa gore le re tlhokometse le le ba the ultimate and then le rena re tla tseba gore no ga botse ultimate ultimate ke kgolo ke a e bona ge re dutse mo re ya le swereng e leng e leng e dilo tse fiše di ka go oketsang batho ba tleng

ya okay like eh a wa tse na ga bona ba re mashadi yo di di condom ja bona re no tsamaya re tlopa tle batho oh mara ke re ke mergolo a ke mergolo gore sa jo ro tlaele a go kwele go kwele ke re ke tswa re ke tswa di gobalo no go gotse ditšhelete ka mo dipotle a ba tšhelete ka se gweitše ba sa epa batho ba mo ba nya ka ba thagile ka kudu ro go topa tšhelete next ka se tope okay a ke re tšebe re no epolela gore Eh, re no tefo e tloga bolele, eh. nagore buša re ka dirumong nete Eh. nete dumo nna re a tseba gore ge re ile re šiang ee ba re mara e no ge gore ka gore a ke re o swane le go le moruti ka gae o e tla batiša balwetse ba tla ka ngwa ba tsenyetsa ka morago ka se mo kgatlhe no mo kgotlelela re ke bophelo ngwanesa seleng se e tema e tswela pele